پاک ویلیج لائیو دے تہاکوں نظارے ڈکھیسوں سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے مزید دوست احباب جتنے وی ساڈے چینل تے نویں نویں آئن ناں بیل آئکن گھنٹی مارن سبسکرائب کرن ساڈا چینل سبسکرائب کر چھوڑن اج اے ولاگ تہاکوں سرائیکی کلچر تے ڈکھیسوں راں دے پاک نظارے خوب تم سے نہ ہو پائے گا۔
ویور آج ماشاءاللہ بدل شدل میں آنداں ویور آج پروٹوکول اچ سردیاں واپس آ گئیاں۔ جرسیاں اپنی دوبارہ کٹ گینو کٹ گینو تے سردی بہوں زیادہ دوبارہ آ گئی واپسی علاقے چ تے ماشاءاللہ اساں وی اپنی جاب تے آ گئے اللہ پارو خیر تے اساں اپ دا کھوکھا کرے نے اوپن تے باقی تساں ہفتہ ڈیسو کمنٹ کیا رہسو پیارا جیاں یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھولنا کیسا لگا میرا مذاق؟ ڈے سو راندے اے ہے ساڈی جاب تے لائٹ ویور آج سویر دی ساڈے کول ہے گیا نا ڈیکھو اگاں بنڑدی کیا ہے چلو جو وی بنڑسی اچھی بنڑسی اللہ چنگی کریسی تے باقی ولاگ کریسو اج دلچسپ سرائیکی کلچر تے سرائیکی نظارے پیارے پیارے خوبصورت جے بڑے وی آئی پی کمال دے لیول دار کریسو پرانا ساڈا ونڑ دا درخت حاضر ہے تے اساں اوندے نال کھاڑ کے ولاگ سٹارٹ کیتے اج دا ماشاءاللہ تے پیارے پیارے خوبصورت جے نظارے توں تہاکوں ایویں دلچسپ جیہا ماحول ڈکھیسوں راندے ویلیج لائف دے ویلیج نظارے پیارے پیارے تے ہن بسم اللہ کرینے اپنے کیبن دے کھوکھے تے روزی روٹی کرینے تے تساں اتنی دیر اچ جلدی جلدی مار گھنو سارا چینل سبسکرائب
کرو جہاز بنا کے اڈاڑو سارے چینل کوں۔ ویڈیو ڈکھاؤ تے خوبصورت جے پیارے پیارے سرائیکی نظارے چیک کرواؤ تے ویدر بڑا پیارا ہے کمال ویدر ہے سورج بالکل وی درمیانہ جیہا نکلا ہوئے تے میں آدھاں کہ ویور نظارہ بن گئے چلو ملدے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ اچ تے تساں ساڈا چینل مارو سبسکرائب تے اساں ولا آنے ہیں پیارا جا خوبصورت جا ولاگ گھن کے۔ A few moments later. صفائی صفوئی کریندے پئے سے ڈبے شبے لیندے پئے سے تے ایڈو ماشاءاللہ ساڈے پیارے پیارے جانور آ کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر۔ اے چیک کر سکدے وے ویور ساڈا پیارے پیارے مال جانور آ گئے کیا بات ہے ویور ماشاءاللہ بابے دا ایڑے بزرگ اور ایڑ کی دی ودن ایڑے ایڑ چکے دے ودن جانور ان پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے تے اے دیکھو ماشاءاللہ جی بابا ایڑ پیچھے موڑی آندے کیا بات ہے

تے ول اتھے کھانیاں پئیاں ویدر ہی ماشاءاللہ بڑا پیارا خوبصورت جہا موسم ہے تے باقی نال رہو محبتہ منڈو تے تو کو پیارے پیارے میں سریکی نظارے لکھے سوران دے خوبصورت جہا کیا بات ہے بیور ماشاءاللہ تے پرلی سائٹ تو پاٹ کے بھی یہی سائٹ دے ہونا سارا

سین گھن کے ڈکھائے اساں کے اپنے پیارے پیارے ویوراں کو یہ نظارہ چیک کراؤ کیسا نظارہ ہے اتو ماشاءاللہ ٹرین گاڑی ویندی پی تلے فصلیں ہن خوبصورت جے نظارے ہن بڑے پیارے پیارے لیول دار تے تہاکو پیارا جیا سکرین شاٹ اے سوری پیارا جیا ولاگ بنا کے ڈکھائے بلور وی کیمرہ لگ ویندا ہے نال ولاگ وی بندا پے سارا بڑا پیارا نظام ہے بڑا خوبصورت جیا انجوائے۔

گلابی اردو کیکوں آدھن او گلابی اردو مریندا پئے تے میں تاکوں ڈکھاون لگا اوندی گلابی اردو تے او انہاں شرم کولوں چلا گیا اونی سنڑی نی ساڈی گلابی اردو میں آکھیا تاکوں پیارے جے ویوراں کوں سنڑواواں گلابی اردو کیا ہوندی اے تے ویور ایویں جے پیارا جے ولاگ انجوائے کیتا کرو ساڈا سرائیکی نظارے خوبصورت جے پیارے پیارے سرائیکی ثقافتاں تاکوں ڈکھائیاں کروں ماحول ڈٹھا کرو۔ تے بیک سائیڈ تے سورج غروب تھیندا پے ماشاءاللہ وی آئی پی بڑا پیارا نظارہ دکھیندا پے تے ماشاءاللہ اوتے بدل وی بڑے پیارے پیارے خوبصورت جے بنے ہوئے تے باقی تو انشاءاللہ میں پیارے پیارے سرائیکی وی لوگ دکھائی رہا سو پیارے پیارے خوبصورت جے ہیں تے میں تو آج دا وی لوگ اساں بڑا دلچسپ بنایا تو وی لوگ ساڈا پسند آیا ہوسی تے باقی بھرا تو سپیشل پرسن ہے باکر ساڈے کول ہے اساں موجود ہیں تے باقی محبتاں دتیاں کرو پیارے پیارے کمنٹ کیتے کرو شام تھی گئی ہے تے اساں آکھیا اپنے پیارے جے ولاگ دا وی اینڈ کر چھوڑوں تے ولاگ زیادہ تر اساں کنے باہر اچ کینی بنایا اتھائی پیارے پیارے نظارے ڈیکھائیں اتھائی پیارے پیارے خوبصورت جیاں چیزاں ڈیکھائی ہیں تے اے سامنے اے ویو ہے ادھر دا ویو سارے کول دا ایو ہے خوبصورت جیاں سامنے سبزہ ہے اور پیاری پیاری گرینری ہے تے بڑا پیارا لیول دا ماحول ہے تے باقی پیارا جے کمنٹ کر کے دسے تو تھوڑا ولاگ آج دا کیسا لگے تے میں اپنا گیٹ اپ انگل نہیں چینج کیتا کہ والاں کو ٹھڈ لگ ویندی ہے سارے کناں کو سردی لگدی ہے